Әнием, хәзер бүлмәбез җылынып китәр.
Эй, улым, болай урындык өстәл ягып кына күпме яшәп була? Өйдә утырырга әйбер калмады бит. Болай да авырыйсың, әни.
Өстәвенә салкында тидерсәң, нишләрбез соң? Абыйдан үз хакыбызны алгач, яңаларын алырбыз, Аллаһ бирса. Син ул кешедән өметеңне өз, Билалым. Хәтта әтиең барында да бер телем ипине дә бездән кызганды ул. Хәзер малыннан өлеш чыгарыр дисеңме? Аның гына малы түгел бит, әни. Безнең дә өлешебез бар ул кибеттә. Бүген барып тагын сөйләшәм мин. Эх, улым.
Син һәркемне үзең шикелле чиста күңелле дип беләсең. Адәм баласыннан теләсә нәрсә көтәргә була, балам. Әнием, барыбыз да кешеләр. Аның күңелендә дә изгелек калгандыр әле. Хәлебезне күрә бит, аңлар дип ышанам. Ярар, балам, үзеңә кара. Я Раббым, безне рәхимсезләр кулына калдырма. Ялынып хәер сорашырга мәҗбүр итмә.
Хәерле сатулар булсын. Кем чакырды сине, нигә килдең монда?
Гафу ит, абый, мин ни... Ни пычагыма йөрисең монда тагын? Нәрсә сорыйсың? Абый,
бу көннәрдә хәлебез начараеп китте. Юнлеш тә табып булмый. Беләсең, бу кибеттә безнең дә өлешебез бар.
Ул элек иде. Хәзер бу җир минеке генә. Киресен расларга кулыңда документың бармы соң? Абый, тукта, гөнаһка керәсең.
Ачуымны кабарта башладың син. Гөнаһ савапны синнән өйрәнергәме? Ләкин, абый...
Ә җитәр инде! Йолкырлык каз түгел мин сезгә. Сыптырт моннан, күзем күрмәсен сине. Абый, абый, мине кызганмасаң, әниемне кызган. Бик авыр хәлдә ята ул. Ятса ятсын миңа ни. Абыемны суырганы җитмәгән, хәзер миңа чират җиттемени? Үлчәп сөйләш.
Анама тел-теш тидергә хакың юк синең. Аның беркем дә суырганы булмады. Беләсең пычагымны.
Еланның башы инде ул синең анаң. Ни әйткәнеңне колагың ишетәме синең? Юкса синең кирәгеңне бирер идем дә бит миңа килешмәс.
Ул еланның башын изәргә кирәк.

Зәйнәб кызым, кабаланып кая барасың? И, әти, Нәзир апалар өй чистарта икән, шунда булышырга бара идем. Афәрин, кызым. Өй чистартырга шундый кием белән барасыңмыни? Ни, болар искерде инде, әти. Яңасын гына алып бир дисәнә, кызым туптуры. Юк, әти, алай дип әйтергә теләмәдем мин. Зәйнәп кызым, тыңла. Кая барырга телисең, шунда бар, ләкин сак йөр. Беләсең ич, сине сораучылар күбәйде. Бистәдә сүз чыкмасын, ярыймы? Әйдә, кызым, бар.
Көчкә чыгып киттем өйдән. Әти сизеп алыр дип бик курыктым. Берәрсеннән колагына чалынса,
Эх, монтый башласам иде. Моңа кадәр гел үз өлешебезне алам дип тырышып йөрдем кибеттән. Ләкин булырдай эшкә ошамаган. Берәр хәл булдымы әллә, Зәйнәп? Ни,
бу көннәрдә яучылар ишәя башлады, Билал. Берәр сылтау табып, һәммәсен дә үткәрергә тырышам, ләкин Без дә бу эшне тиздән рәсмиләштереп, тыныч сулыш алсак. Сине әтиеңнән сорау берни түгел, Зәйнәп. Ә дәвамы ничек булыр? Шул хакта уйлыйм мин. Эшсез сукбай бит мин.
Эш табылыр, Билал. Каян беләсең, Зәйнәп?
Бистәдә халык эшсезлектән кырыла бит. Берәр әмәлен табарбыз, Билал. Әйдә соңга калмыйча хәл итик бу эшне.
Ярар, Зәйнәп, әнием белән сөйләшим мин. Ул каршы төшмәс дип уйлыйм. Әтиең генә риза булсын.
Ишекне ачыгыз. Ачыгыз ишекне.

Җилкәмнән төшеп китегез, аңладыңмы? Ул адәм актыгы улыңны да миңа өстереп торма тагын.
Ай Алла. Э, нинди начарлык эшләде соң сиңа минем улым? Белмәмешкә салышып торма. Вакытында абыемны да котыртып бетергән идең. Хәзер чират улыңа җиттеме, ә? Нәрсә сөйлисең син, Марат? Минем нинди начарлыгым диде сиңа?
Әй, былай мырлап мине алдармын дип уйладыңмы? Нәрсә эшләдек без сиңа? Үз хакыбыздан артыгын сорамыйбыз бит. Абыеңның улына карата да күңелең йомшармыймы синең? Үксез ятимнәрне туендырырга ашханәм бармы әллә минем, ә? Тыңла мине, хатын. Тагын юлыма аркылы чыгып, байлыгыма күз кыздырасыз икән, валлахи улыңны да, синең дә башың бәладән чыкмаячак. Белеп тор. Әйтмәде димә.
Аллаһым. Монда саубуллашыйк, Билал. Әти күрмәсен сине. Болай да соңга калдым. Тәрәзәдән карап тора торгандыр хәзер. Ярар, Зәйнәп. Әйткәннәрне онытма. Ничек кенә булса да мин сине үземә хатынлыкка алам. Сау бул.

Исән сау гына кайттыңмы, балам? Аллага шөкер, әнкәй.
Нәрсә булды, улым?
Абый янына кагылган идем бүген. Кәҗә кебек кирләнә. Әшәкелегеннән кире кайтмый. Ташла син аны, улым. Әшәкелек уттан күлмәк. Я җиңеннән, я якасыннан кабыныр әле бер көн. Әни, ул көнне көтсәк, безнең җаныбыз чыга бит.
Берәр нәрсә булдымы, улым, әйт?
Әй, әни, сиңа әйтергә теләгән бер нәрсәм бар. Мин... Мин өйләнергә телим.
Өйләнергә? Кемгә? Зәйнәпкә.
Борхан абыйның кызына. Син рөхсәт бирсәң генә, әни.
Йөрәгең кушкач, нинди рөхсәт турында сөйлисең син? Шулай да ныклап уйларга кирәк, улым. Әй, әни.
Инде озакка сузырга теләмим. Бәлки, иртәгә сорарбыз? Ярар, улым, син дигәнчә булсын. Барып сорарбыз. Ахырын гына хәерле кылсын Раббым. Рәхмәт яусын, әнием, рәхмәт.

Ничәмә еллар инде бу бистәдә бер-беребезне танып беләбез. Зәйнәтне һәрвакыт шатып, үз кызым кебек күрдем. Ә хәзер киленем итеп күрәсе килә. Ягъни Аллаһның боерыгы, пәйгамбәребезнең сөннәте буенча кызыгыз Зәйнәпне Улым Билалга сорыйм. Сез дә каршы төшмәсез бу ике яшьрәкнең хәерле гаилә коруына сәбәпче булыйк.
Кызыбызның хәерле гаилә коруын без дә телибез анысы. Билал улым, белгәнемчә бер кайда да эшләмисең, әйеме?
Әни, әлегә эше юк ие шул. Тыңла, Билал.
Кыз бала атасы булу җиңел түгел. Алла боерса, вакыты җиткәч, үзең дә аңларсың. Барлык әтиләр кызларын кияүгә биргәндә, ким дигәндә, үз яннарындагыча рәхәттә булуларын тели. Син яхшы холыклы, итәгатьле, чибәр, шәп егетсең, беләм. Ләкин бер эшкә урнашмыйча, Зәйнәпкә өйләнергә рөхсәт бирә алмыйм. Мин аңларга тырыш, зинхар.
Бу ни бу? Беркем дә хәлебезгә кергә теләми.
Ярсым авылым. Утыр әле, тынычлан. Ни ярдәм кулы сузыч, ни юл күрсәтүчебез юк безнең. Нишләп әтием үлгәч барысы да чәлпәрәмә килде. Мин өйләнергә телим. Нәрсәсе начар моның? Мин дә барлык кешеләр шикелле намусым белән гаилә корырга телим. Нәрсәсе дөрес түгел моның? Бар да дөрес, улым. Ләкин йөрәгеңдәге мәхәббәткә сабырлыкны да кушарга кирәк. Сабырлык, сабырлык дисең дә бит, аның белән бер кая да барып булмый. Хәзер барып абыйга кирәген биреп кайтасы иде. Алай димә, улым. Авырлыкларга чыдап, мәшәкатьләргә сабыр итә алмыйбыз икән, димәк, максатыбызга да ирешә алмаячакбыз. Шуңа күрә башкалардан ярдәм көтәбез дә. Ә иң зур ярдәм, Аллаһтан килгән ярдәм алам. Ә бу ярдәмгә ирешүнең юлы, Аннан, ягъни Аллаһтан гына сорап, аннары сабырлык белән көтүдән тора. Әйдә, тынычлан хәзер. Иртәгә эш эзләп кайтырсың. Бәлкем, көтелмәгән җирдән өмет капкасы ачылыр. Бирешмә, ярыймы, улым?
Иншаллах, әни, иншаллах.
Нәҗип, 16-лы ашкышны алып кил әле. Ярар, остам.
Аллаһ куәт бирсен. Тыңлыйм сезне.
Хәерле көннәр.
Мин Мәхмүт әфәнде белән күрешергә теләгән идем. Кайсы Мәхмүт белән?
Мәхмүт Айтуган. Бу урынның хуҗасы иде. Әтиемнең элеккеге дусты була. Мәхмүт әфәнде дисеңме?
Әйе. Һе, мәрхүм булып киткәненә бер елдан артык инде. Хәзер бу эш урыны миңа калды. Һе. Нигә эзләп йөри идең аны?
Мин һөнәр мәктәбен тәмамлаган кеше. Мотор төзәтә беләм. Урын булса, эшкә урнашырга теләгән идем. Юк шул, юк.
Шулай да ара-тирә күренгәләп йөр, бәлкем берәр нәрсә табылыр. Ярар, рәхмәт.
Сиңа да рәхмәт.
Менә бу җирен әйбәтләп кыз. Монда да менә. Әйдә, Нургали, күчерегез боларны эшкә, күчер, әйдә. Тиз булыгыз инде, яңгыр төшә хәзер, тиз булыгыз.
Аллаһ куәт бирсен. Рәхмәт. Эшсезләп йөрүем иде. Эшсез дисең, димәк?
Әйе.
Бигрәк иркә күренәсең, булдыра алырсыңмы соң? Мин һөнәр мәктәбен тәмамласам да, ком ташып эшләргә дә ризамын. Саташасың мәллә? Син шикелле салам сыйрактан нинди эш чыксын? Бар, өеңә кайт, эш-фәлән юк монда. Тиз булыгыз инде, тиз, тиз. О, исәнме, Билал, хәлләрең ничек? Рәхмәт, Нурхат.
Ничек булсын? Иртәдән бирле эш эзләп йөрим. Эш дисеңме?
Кибетегез белән нәрсә булды? Ул хәзер безнеке түгел. Ярар, сөйләсәң озакка китәр, сөйләүнең мәгънәсе дә юк. Менә нәрсә, юл идарәсе эшчеләр алырга имтихан ачкан икән. Мин дә мөрәҗәгать иттем. Шуннан кайтуым. Син дә барып кара теләсәң. Юллар идарәсе дисеңме? Рәхмәтләр яусын үзеңә. Ишетмәгән идем. Барам, әлбәттә. Ярар, сау бул.
Сау бул.
Миңа да анкета бирмәссезме? Алыгыз, әлбәттә.
Бу имтиханнар барысы да кият. Анда керүчеләр алдан ук билгеле инде. Дөрес әйтәсең, дустым. Таныш белеш булмаса беттең.
Туган, синең танышларың бармы соң? Юк.
Алайса ни пычагыма тутырасың анкетаны. Бөтенесе билгеле дим сиңа. Минем абый эшне өстән хәл иткәнгә килдем мин. Ә син юкка йөрисең монда. Нәрсә, таныш-белешсез булмыймы? Эй, туганкай, таныш-белешең юк икән, блатың юк икән, ник йөрисең алайса син? Шулай да биреп карыйм.
Ташла үзеңне юкка алдап йөрмә. Бу дөньяда арка терәгең булмаса, ялагайланып йөрмәсәң, бер кая бара алмассың. Күпме тырышсаң да бушка. Синең ише кешеләр, иясез, яклаучысыз мескен хәерчеләр. Эй, туганкай, таныш белешең юк, блатың юк, ник яшисең алайса син?
И Раббым, сабырлык бир. Ике ипи бирегез әле. Хәзер бер минут. Хатыннарны үткәрим.
Иртәгә Мәликә ханым да киләме соң? Юк инде, кая, аның эше башыннан ашкан. Кыз сорарга баралар бит. Шулаймы ни?
Илшатка дисеңме? Кемне сорыйлар соң? Борханның кызы Зәйнәпне шатканнар икән. Зәйнәпкә бәхет елмайды диген. Чиновник хатыны булырга да язган икән үзенә.
Зәйнәп матур кыз бит. Ниндидер мескен хәерчегә бирмәсләр инде. Ә, нәрсә сорамакчы идем? Синең ныгыт борчагы ашың.
Күзең сукыр мәллә?
Эй Аллам, хәере белән булсын. Теләкләре барып чыкмасын, Раббым.
Берәр эшкә урнашмыйча, Зәйнәпкә өйләнүеңә рөхсәт бирә алмыйм.
Зәйнәб матур кыз бит. Ниндидер мескен хәерчегә бирмәсләр инде.
Күпме тырышсаң да буш. Синең ише кешеләр иясез, яклаучысыз, мескен хәерчеләр алар.
Юк. Мин яклаучысыз, иясез хәерче түгелмен.
Иң зур ярдәм Аллаһтан килгән ярдәм улым. Ә бу ярдәмгә ирешүнең юлы аннан, ягъни Аллаһтан гына сорап, аннары сабырлык белән көтүдән тора.
Эй Раббым, мин беләм ки, синең көч-кодрәтең бар нәрсәгә дә җитә. Мин исә гаҗиз, көчсез, сабырсыз бәндәңмен. Кимчелекләрем, гаеп хаталарым бик хисап. Ләкин синең рәхмәт капкаңнан башка баш орыр урын юк. И Раббым, зинхар өчен мине иясез, яклаучысыз калдырма. Рәхмәт капкаңны миңа да ач. Түбәнсетелүдән, җәберләнү һәм кыерсытылудан мине сакла. И Раббым,

Хәерле кичләр. Хәерле кичләр. Алла ярдәм бирсен. Рәхмәт.
Менә машина ватылгач торып калдык монда. Бу тирәдә машина төзәтүче бар микән? Теләсәгез, мин карап карыйм.
Кулыңнан килә торган эшме? Әйе, һөнәр мәктәбен тәмамлаган идем. Шөкер, әзме күпме булдырабыз.
Бер дә болай соңарганы юк иде. Эй Аллам. Кайда булырга мөмкин икән бу вакытта?
Моторны кабызып карагыз әле.
Рәхмәт, кулыңнан куанып яшә. Булганынча.
Алланың рәхмәте яусын. Син булмасаң, алай димәгез инде.
Машина төзәтүдә эшлисеңме?
Эшсезмен әлегә. Ләкин озакламый бер эшкә урнашам. Берничә көннән юллар идарәсенең кабул итү имтиханнары була. Насыйп булса, берәр эш табылыр. Бу вакытта эшкә урнашу бик авыр бит. Ә синең таныш-белешең, рекомендация бирүчең бармы? Эшкә ничек урнашасың? Бүгеннән башлап рекомендация бирүчем, яклаучым да Аллаһ Тәгалә. Шуңа күрә эшкә урнашуыма һичшиксез ышанам мин. Шундый ышаныч белән әйтәсең, үскәнем. Без бит дөнья дигән җирдә яшибез. Барлык догалар бу дөньяда кабул ителми, ә кайберләренә җавап теге дөньяда бирелә. Дөрес әйтәсез.
Ләкин мин һәм карт әнием авырлыклар эчендә яшибез. Ялгыз, яклаучысыз, иясез калдык. Изге йөрәкле әнием миңа бер нәрсә өйрәтте. Нәрсә өйрәттен иң? Чын күңелдән ышанып кылган доганы Аллаһ кабул итә. Мин Раббыма ышанам. Мин дога кылдым һәм аның кабул буласын чын күңелдән сизәм. Ничек сиздең үскәнем? Сөйгән кеше сөйгәненең капкасыннан буш кайтарылмый. Күңелемдә сөйгәнемне тойдым. Ул сөюдә кабул булганлыгын сизендем. Мин бу имтиханны уңышлы бирәм, Аллаһ боерса. Аллаһ морадыңа ирештерсен сине. Амин, рәхмәт. Рөхсәт бирсәгез, мин кайтыйм, әнием кайгырыр. Тукта, бистәгә кадәр алып кайтыйк. Юк, тегеннән кыска юл бар. Исән-сау кайтыгыз. Сау бул.
Япь-яшь кенә егет булса да, нинди акыллы сүзләр әйтә, ә, Юныс? Имтиханны тапшырып, морадына ирешсен иде, дип әйтәсе килә. Ләкин йөзләгән кеше арасыннан бу бик тавыр. Кызганыч, Юныс.
Мондый шәп егетләрнең әрәм булу, китүләре бик кызганыч. Нинди әрәм булу дисең син? Әйткәннәрен ишетмәдеңмени? Мондый самими ышаныч нәтиҗәсез калмас, шәт.

Аллам, ярдәмчең булсын, Аллам. Көннәр буе синең өчен догалар кылып утырам. Яп яшь килеш бер башыңа шул кадәр газаплар бирмәс сиңа, Раббым.
Иншаллах, әни. Аллах барлык нәрсәнең дә хуҗасы. Ул бәндәләренә күтәрә алмаслык авырлыклары бирде дисеңме? Син догаңнан гына калдырма. Эй, бәгырькәем, Аллаһ зиһенеңне артырсын, тел ачкычлары бирсен, шатлыклы хәбәрләр белән генә кайт. Иншаллаһ, әнием, сау бул. Сау бул, улым.

Бу имтихан гадел булсын дип, көне-төне тырыштык бит, Юныс. Ә хәзер ничек инде бу фәләннең энесе, тегесенең блаты бар дип аларны ничек эшкә алмак кирәк?

Моны эшкә алмасак, безгә эләгәчәк, билгеле. Ә бит хаклы булган кешенең хакын бирмәсәк, теге дөньяда эләгәчәк, Юныс. Синең вөҗданың кайсын куша, Юныс?
Теге кешедән безгә эләгәчәк, ләкин... Булсын, дустым, булсын. Без тугрылыктан тайпылмыйк, Юныс. Нахакка берәүне дә якламыйча гадел эш итсәк, шул җиткән.

Гафу итегез, имтихан нәтиҗәләре кайда эленгән икән? Коридорның азагында, уң як бүлмәдә. Бу яктанмы? Рәхмәт.
Шундый гадел сайлаулар үткәргәнегез өчен учреждениебез исеменнән рәхмәтләремне белдерәм сезгә. Безнең вазифабыз шул, мөдир әфәнде. Бистәбезгә тагын килегез. Хәерле юллар! Сау булыгыз, мөдир әфәнде! Сау булыгыз, сау бул. Сау булыгыз, мөдир әфәнде. Ә, исәнмесез? Исәнмесез? Исәнмесез? Сезне монда күргәч аптырап киттем. Мөдирлектә эшлисезме?
Юк. Безне юллар идарәсе хакимиятеннән билгеләделәр. Менә син тапшырган имтихан өчен. Шулаймыни?
Ә син имтиханны ничек яздың соң? Әйбәт, Алла бирсә, мин дә нәтиҗәне белергә дип килдем. Өметләнәсеңме? Йөзләрчә кеше арасыннан бик читенәнсе? Әйе, өметләнәм. Үскәнем, имтиханны уңышлы биргән булмасаң да, тугрылыктан йөз чөермә. Менә иң мөһиме шул. Карале, үскәнем, сиңа гел үскәнем дип дәшәм, ә исемең ничек соң? Билал. Тыңла, Билал.
Тукта. Билал дисеңме? Әйе.
Фамилияң ничек?
Әхмәтҗан.
Билал Әхмәтҗанмыни?
Әйе, нәрсә булды?
Син имтиханны уңышлы бирдең, Билал. Уңышлы дисезме? Әйе, Билал.
Үз тырышлыгың белән булдырдың. Теге кагазьне, димәк, Билал өчен йөрткән булганбыз, Әхмәт. Бик шанслы икенсене булды бу. Юк, бусы шанс түгел бит, Юнас. Ул былай буласын башыннан ук белә иде. Бу вакытта эшкә урнашу бик авыр бит. Ә синең таныш-белешең, рекомендация бирүчең бармы? Эшкә ничек урнашасың? Бүгеннән башлап рекомендация бирүчем, яклаучым да Аллаһ Тәгалә. Шуңа күрә эшкә урнашуыма һичшиксез ышанам мин. Шундый ышаныч белән әйтәсең, үскәнем. Без бит дөнья дигән җирдә яшибез. Барлык догалар бу дөньяда кабул ителми, ә кайберләренә җавап теге дөньяда бирелә. Дөрес әйтәсез.
Ләкин мин һәм карт әнием авырлыклар эчендә яшибез. Ялгыз, яклаучысыз, иясез калдык. Изге йөрәкле әнием миңа бернәрсә өйрәтте. Нәрсә өйрәтте әниең? Чын күңелдән шанып кылган доганы Аллаһ кабул итә. Мин Раббыма шанам. Мин дога кылдым һәм аның кабул буласын чын күңелдән сизәм. Ничек сиздең үскәнем? Сөйгән кеше сөйгәненең капкасыннан буш кайтарылмый. Күңелемдә сөйгәнемне тойдым. Ул сөюдә кабул булганлыгын сизендем. Мин бу имтиханны уңышлы бирәм, Аллаһ боерса. Аңа сыенып та Үкенгән кеше бармы соң бу дөньяда? Һәм бөтенесен тиешенчә җиренә җиткереп эшләп тә өметләр сүнә барган очракта Аллаһның ярдәме аңа ирешми калсын. Мин Раббымны бик якын күрәм. Һәм ышанам, ул да мине якын күрә. Кеше якынына булышмый калырмы соң?
Билал, син Аллаһның яраткан бәндәсе булгансың. Безне әллә кайлардан яныңа китертеп, синең хезмәтчең кылды. Аллаһ сине һәм синдәй Билалларны ярдәменнән ташламасын иде.